yo yo yo tiktokers facebookers instagrammers whatsapps youtubers and everyone else out there how are you mazimba muri sei sei the whole world how are you this is none other than me you know me i don't need to introduce myself ndauya neimwe nyaya right nyaya ndauya nayo panapa zuva raakundodeuka kudai so ato kune dzimwe nzvimbo ratonyura but kunoko harichiripo riri kutopisa and ya nyaya ndauya nayo panapa apa inyaya iri kunetsa e, kuvana vamwari nevanhu vese in general e, kune nyaya inoti kune vamwe vanhu vanoti hanzi dai pange pasina inini dai pange pasina inini Hey, dai penge pasina inini uri rombe hey, dai penge pasina inini usina kuroora dai panga pasina inini usina kuroorwa iwewe dai panga pasina inini usina chauinacho uri tsuro yemubhuku inotovharwa nekutena peji dai panga pasina inini usina kuyambuka mhiri dai panga pasina inini usina kupora dai panga pasina inini usi dai penge pasina inini dai penge pasina inini ah, imi kai ende unotoshama uchitonzwa kuti nevana vamwari makristu futi anoita such things vanotaura zvinhu zvakadari izvi dai penge pasina ini ndiwe ani let me ask you this simple question ndiwe ani iwewe unoti dai penge pasina ini munoziva ka upenyu is a chain of events iwewe paposition yauri nhasi kutaura kunoku pane mumwe munhu akatokusvitsa ipa fact hapana ari paari asina kusvitswa nemumwe munhu imi regai ndikutaurirei kuti kune vanhu vari mudiaspora vakauya vachitiza vachinyepa kuti vari kuteroraiswa narobert gabriel mugabe meiso rest in peace nhasi unove vagere tatata vari kudya vachiguta vachiita zvese vakanyepa nhasi uno uyu akutaura kune mumwe munhu kuti hanzi dai penge pasina inini dai penge pasina iwewe ani kana newewo futi dai penge pasina rg mugabe wakanyepera kuti ari kukutomenda ari kukuteroriza kuzimbabwe dai usiri kudiaspora iwe fact but hapasiro pane nyaya nyaya yangu iri pakuti vana vamwari ngatizivei kuti kuva zvatiri inyasha dzamwari kuti iwe ukwanise kuassista mumwe munhu in whatever situation in whatever capacity inyasha dzamwari zvinhu zvese zvinoitika pasi panapa kureva kwaproverbs munhu anoronga munhu anofunga yes iwe wakafunga iwe chimbonyatsofunga kuti vanhu vangani vari kunzi okuku vari kuda kubatsirwa kana kuti newe iwewe kana kuti vari kuda kubatsirwa nevamwe vanhu vari kuda kubatsirwa even nemamillion years vari kuda kubatsirwa even nemabhillion years but mwari akasunga zvinhu kuti no hazvisi kuzoitika saka ngatitingwarire miromo yedu okay ngatimboti ndiwo wakandibatsira ngatimbozviisai pakungoita pageneral kuti okay ndiwe iwo wakandibatsira wakaita ka zvakanaka dai paiva pasina iwewe dai ndiri kuguruva dai paiva pasina iwewe ndiri rombe dai pasina iwewe ndisina kuroorwa dai pasina iwewe ndisina kuroora dai pasina iwewe ndisina mari dai pasina iwewe ndisina kupona wakaita chinhu chakanaka so what hasi zvinhu zvekufamba uchitaura nazvo whether wasvotwa kana kuti waita sei ndoziva kuti kune vamwe vanhu vanotaura kuti hei ukabatsira munhu anozokumwaya mavhu kumetso hei ukaita sei hazvisiri izvo zvatobatsirira vanhu kuti vasati mwaye mavhu kumeso tinobatsira vanhu nekuda kwekuti it is the right thing to do we do good because it is the right thing to do we love because it is the right thing to do saka tiitire zvakanaka kuti vanhu vazotiitirawo zvakanaka at the end kana wakatokudira matsvina kana vakatofamba vachikureva iwe wakavabatsira ndozvazviri iwewe chako chawakaita wakaita chinhu chakanaka mwari wakuropafadzei mwari wakukomborerei mubate miromo yenyu batai mazwi kana muchinge muchitaura handitika batai mazwi kana muchinge muchitaura hongu ndo zvazviri ishoko kureva kwemweya haleluya